Исәнмесез, хөрмәтле караучылар һәм укучылар. Э, без инде сезнең белән өченче дәресебезне башлап җибәрәбез. Өченче дәресебез безнең кубыз дигән уен коралына багышланачак. Кубыз ул гомумән нәрсә? Э, беренче гомуми лекциядә Мин аны сөйләп үткән идем. Кубыз ул музыка уен коралы, шул исәптән безнең халыкта да булган уен коралларының берсе. Дөресен әйткәндә, тагын искәртеп үтәсем килә, әлеге уен коралы бөтен дөнья буйлап һәр халыкта кулланылышта булган. Ул элек ясалган агачтан, сөяктән, шул исәптән, хәзер инде хәзерге дәвердә тимерне үзләштергәннән соң кешеләр аны тимердән дә ясый башлады. Кубыз ул иң гади бер үк вакытта иң гади һәм шул ук вакытта иң кыен уен коралларының берсе. Хәзер сөйләп үтәм. Гадилеге нәрсәдә? Күрәсез, ул гомумән алганда җиңел, кечкенә, ике өлештән тора. Берсе нигезе һәм нигезгә ябыштырылган язычок, ягъни э, телчек була инде, димме? Телчектән тора. Э, уйлап карасак, Уйнарлык нәрсә дә юк, сугып кына торырга кирәк. Монысы гадилеге. Авырлыгы нәрсәдә? Уйнаган дәвердә ә, без кеше организмын, ягъни бу очракта инде мин үземнең организмны тулаем кулланырга тиеш булам. Ничек кулланам? Без әйтеп үткәне, өйрәнеп үттек бит. Нинди генә музыка уйнгыры булмасын, куышлык кирәк, ягъни резонатор. Кубызда даган шул хәл, резонатор ролен бу очракта минем Авыз куышлыгы, үпкә, гомумән, минем организм үти. Мәсәлән, бер яңгырыш. Безнең озынлык үзгәрми. Курайлар сыман без өйрәндек, озынлык үзгәрә барган саен, нота да үзгәрә. Монда озынлык үзгәрми. Ул ябыштырып куелган, мин аны кысмыйм да, нитмим дә. Озынлык үзгәрмәгәч тә безнең нота үзгәрми дигән сүз ничек э, үзләштерергә, ничек яңгырышка китерергә? Безнең Бу очракта, әлбәттә, сузык авазлар ярдәм итә. Мәсәлән, калын сузыклар а, о, ы дигән э, авазлар безнең авыз куышлыгын зур ача, әйеме? Димәк, безнең мисал өчен кул белән күрсәтәм. Бу чакта авыз куышлыгы киң ачыла һәм зур. А, о, ы дигәндә, әйеме? Ә нечкә сузыклар, ул да булса и, е дигәндә безнең авыз куышлыгы йомылып беткән сыман. Ул бөтен сызык авазлар әлеге уен коралында уйнаган дәвердә үзләрен сиздерә, үзләрен ишеттерә. Мәсәлән, мин каты сызыкларны уйныйм. Хәзер мин нечкә сызыкларны. Аермасын сизгәнсездер. Безнең авыз куышлыгы, ягъни резонатор үзгәргән мизгелдә, ул бузга дагын үзенең тәэсирен ясый, вибрацияләү рәвеше дагын үзгәрә кубызның. Әлеге уен коралы нигә безнең халыкта кулланышта калмаган? Дөресен әйткәндә, әлеге сорауга җавапны белеп тә бетермибез, әмма тугандаш халыкларда ул сакланган. Кубызлар, ягъни алар Шә әйткәндә шаң кобыз, мәсәлән, шул казах, үзбәк халкында үзенең актуальлеген дәвер эчендә югалтмаган, билгеле бер этап эчендә үзенең актуальлеген югалтмаган һәм кулланыштан чып калмаган. Хәзер минем кулларымда, кулларымда гына түгел, гомумән өстәлдә тимер кубызлар сез күргәнчә, ул ике өлештән тора, нигезе һәм язычоктан. Кубызлар курайлар сыман. Размеры кечерә барган саен, нотаның яңгырашы югарыга таба менә. Сезгә хәзер шуны күрсәтеп үтәм. Э, до нотасына киләнелгән кубыз.

Шундый яңгырышка ия до нотасына килгәнлеген кубыз. Ә безнең туганнар халыкларыбыз э, Саха, Тыва яклары э, әлеге уен коралын югалтмаганнар, шул исәптән алар аны кулланалар. Кубыз формасы буенча кыл кубызга да кыл кубызын да хәтерләтә. Кыл кубызны без киләсе лекцияләрдә үтәчәкбез. Шулай ук нәзек грифтан башлана дип әйтәбез, һәм монда корпусы юанаеп китә резонатор өлешәеме. Сезгә хәзер бер сорау бирәсем килә, безнең милләттә үз урынын алган кайсы музыка уен коралы белән кубыз бәйле? Әлеге уен коралы безнең хәзер инде халкыбыз кулланылышында үз урынын алган, шул исәптән халык уен коралы дип тә генә әйтеп йөртәләр, баян, гармун һәм шундый рәвешле яңгырый торган уен коралларының туганы, ерак бабасы, Дип әйтеп үтәм. Аңлатам, нигә шулай. Безнең менә бу очракта бер нота, әйеме? Ул хәрәкәткә килә сукканнан соң. Ә гармун очрагында безнең һәрбер кнопкага диеп әйтик инде, э, безнең шушындыйлар яисә дүртәү, яисә бишәү була. Яна бер дип алыйк, әйеме? Һәр кнопкага берәү. Без күрекләрне таткан дәвердә кнопкага бассак, Җил хисабына безнең вибрациягә килә дә гел шушындый кечкенә кубызчыклар хәрәкәткә килеп, яңгыраш барлыкка килә. Шуны исәптә тотарга кирәк, кубыз бер баянның, бер гармунның эчендә 100-гә кадәр, 200-гә, 300-гә кадәр шундый кечкенә-кечкенә кубызлар урнаштырылган булырга мөмкин. Ул инде мастерыннан тора, остасыннан тора, ничек ясаганы. Әмма шуны онытмаска кирәк. Кубыз баяннарның, гармуннарның бик-бик ерак бабасы. Киләсе кубызлар минем гомумән бер нәрсәсе белән аерылмый диярлек, әмма дә ләкин алар үлчәме белән, ягъни размеры белән аерыла. Исәптә тотканча безнең кечерәк була барган саен яңгыраш югарырак. Монысы инде безнең соль нотасына килгәнлгән кубыз.

Сольно цена биләнелгән кубыз. Игътибар итеп үткәнсездер, безнең кубызда уйнаган дәвердә ритмнар үзгәрә, сулыш үзгәрә һәм сулыш тагын безнең язычокларга, нигезенә түгел, язычокларга өстәмә басым ясый, шуның нәтиҗәсендә өстәмә бу дулкыннар барлыкка килә, вибрация дип әйтәсем килә. Һәм ул шуның белән дәген бер аерым үзенчәлек булып яңгырый әле уен коралы. Без әйтеп үттек, сузык авазларын кулланабыз, калын сузыклар, нечкә сузыклар һәм инде хәзер сулышында өстибез. Шуның аерым мисалын күрсәтеп үтәсем килә. Калын сузыклардан гына уйныйм. Калын сузыклардан үзгә, әйеме? Кайсыберсе А дип яңгырый, кайсыберсе О, кайсыберсе И дигәндә безнең яңгыраш гомумән башка. Моңа тагын бер йогынты ясый, ул да булса кешенең тамагы ябылырга мөмкин, ачылырга мөмкин. Әлбәттә, ул ачылган вакытта безнең куышлык зурая, резонатор куышлыгы, ягъни авыз куышлыгы ябылган мизгелдә ул кечерәя. Кайчан безнең тамак ябыла? Хәр кешенең кулы я була. Мәсәлән, йөткергәндә без йөткереп карыйбыз. Шул мизгелне без саклап калып, тотсак, безнең авыз куышлыгы минимум дәрәҗәдә ябык була. Менә болайрак. Күз алдап күрсәтәм, менә. Йөрәк формасы булсын, әйе, менә. Тамакны яптык, тамакны ачтык. Шуның мисалында ул өстәмә куышлыкны үзгәртүгә өстәмә ярдәм ясый һәм шуның нәтиҗәсендә Кубыз гомумән башкача яңгырый башлый. Хәзер инде нечкә сузыклардан торган э, бер әйләнеш уйнап күрсәтәм. Ахырына ишетәсез, и, э, и, э. Ә, шушы сузык авазлар нәтиҗәсендә безнең кулыбыз гомумән башкача яңгырашлый, бер генә нота түгел, гомуми көйләр уйнап була, ритмның үзенчәлекләрен күрсәтеп була. Һәм алдарак әйтеп үттем, сулыш. Сулыш кубызда уйнаганда бик мөһим. Мәсәлән, мин хәзер сезгә сулышсыз уйнап күрсәтәм. Хәзер әз генә слушно өстим икән. Шуны да исәптә үтәргә кирәк. Менә шушы бөтен үзенчәлекләрне генә Кулланган очракта, ул да булса сузык авазлар, кешенең тамагын ачу, ябу нәтиҗәсе, кешенең сулышы. Бөтен шул үзенчәлекләрне, нюансларны кулланган очракта без кубызның бөтен мөмкинлекләрен күрсәтә алабыз. Менә шушы инде аның иң төп авырлыгы булды. Безгә юктан дип әйтә алмыйм, әмма юктан бар кылырга кирәк. Бу очракта безнең юк Э, дәрәҗәсе дип тә түгел, кечкенә генә күләмнән без бөтен э, музыкаль байлыкны, музыкаль э, үзенчәлекләрне күрсәтә алабыз. Ишетеп үткәнсездер, әлеге уен кораллары кубызлар дип әйтәсем килә, башка уен коралларына гомумән охшамаган. Нәрсә нәрсәгә шулай? Кубыз ул гомумән дала Дала мәдәниятенә күбрәк бәйле уен коралы. Дала мәдәнияте дигәндә, менә шул кубызда уйнаганда, күзләрегезне йомсагыз, күп очракта шундыйрак мәдәният күз алдына килә, дала, чүл, урман, агачлык, әз генә кошлар сайравы булырга мөмкин. Шуңа күрә әлеге уен коралы бик мөһим булган ул заманда, безнең халкыбыз өчен дә, мәсәлән, шул борынгы гасыр дип әйтәсем килә, 9 гасырга кадәр, безнең ислам диненә кадәр. Күп очракта, күп халыкларда дип әйтәсе килә, күп аллалык дигән нәрсә булган. Һәрбер әйбернең көченә ышанганнар. Мәсәлән, җил көче бар дип уйлаганнар, ут көче, су көче, һава көче, үсемлекләр көче. Шушы уен коралы ул дәвердән бирле яшәп килә. Сез аны игътибар иткәнсездер. Аның яңгырашында без башка уен кораллары сыман бернинди ачык көйдә ишетмибез. Ә, ниндидер шундый мелизматиклардагын, бизәкләрдәген ишетмибез. Без аның яңгырашында э, күбрәк дала, шүл, урман, менә шундый э, җиргә якын, шундыйрак яңгырашлы уен коралын ишетәбез, шундыйрак яңгырашны ишетәбез дип әйтәсем килә. Кайсы бер мизгелдә аны кош сайравында ишетеп үтергә мөмкин. Шуны исәптә тотырга кирәк, әлеге уен коралы Бөтен халыкларда да булган һәм ул иң-иң борынгы музыкаль кырларның берсе. Киләсе кубыз. Гомумән алганда, шул ук материал, бернәрсәсе белән аерылмый, әмма дә ләкин әз генә кечерәк. Хәзер үзенчәлеге турында кыска гына мәгълүмат әйтеп үтәсем килә. Монысы безнең си нотасына көйләнелгән кубыз. Сез игътибар иткәнсездер, безнең безнең уен кораллары кыскара барган саен, аның яңгырашы үзгә һәм әзрәк заманча музыкага охшашрак дип әйтәсем килә, мәсәлән. Менә бу уен коралларының, кубызларның бер үзенчәлеге. Хәзер инде менә си нотасындагы кубызның үзенчәлеген ишетеп үтегез.

Безнең милләт кешеләре дә оста уйнаганнар. Әлбәттә, без борынгы дәвер кешеләрен белмибез, аларның язмалары да, фотосурәтләре дә юк, әмма дә ләкин хәзерге музыкантлар арасында кубыз уен коралын үзләштергән кешеләр бар. Яхшы үзләштергән дип әйтәсем килә. Шулар арасында аерым урынны алып тора әлбәттә Рөстәм абый Валиев. Ул да булса виртуоз баянчы, гармунчы. Әмма дә ләкин ул шәхес э, баян гармуннар белән генә чикләнмәгән, ул үзенең асылын аңлыйсы килгән, үзенең асылына кире кайтасы килгән, шунлыктан ул э, үзләштерә башлаган курайларны билгеле бер дәвердә төрле курайларын дип әйтәсем килә. Шул исәптән кубызларны. Э, кубызларда уйнаганда әйтеп үткән идем, алда сөйләгәндә без гомумән әйткәндә әйтеп беткән инде гомумән әйткәндә кубызда уйнаганда без э, сурәтлибез башка уен коралларында без музыка белән сурәтлибез билгеле бер әйберне әйеме әмма кубыз очрагында без билгеле бер әйберне күз аллыйбыз нәрсә дип ул да булса урман чүл дала җил менә шул бөтен сурәтләүләр э, кубызда бик ачык ишетелә һәм бик яхшы чыга Шуны да әйтеп үтәсем килә, Рөстәм абыйның кубызда уйнаган язмалары интернет челтәрләрендә бар. Кубызның барлык үзенчәлекләрен сөйләп үттем. Сулыш, кеше организмы, бу чакта минем организм. Ә, Бөтенесен кулланган очракта нинди яңгыраш килеп чыга? Сөйләдем, сөйләдем, әмма уйнап күрсәтмәдем. Менә хәзер инде, ниһаять, әлеге яңгырашны сезгә

Хөрмәтле укучылар, караучылар, безнең шуның белән өченче лекциябез ахырына якынлашты. Әлеге лекциябез безнең кубыз дигән музыка уен коралына э, багышланды. Иң төп нәрсәләрне истә калдырырга кирәк. Ул да булса кубыз э, бөтен халыкта булган музыка уен коралларының берсе һәм иң иң иң борынгы уен коралларының берсе санала. Әлеге музыка уен коралы безнең халыкта яхшы дәрәҗәдә сакланмаса да, аны хәзерге милләткә, хәзерге мәдәниятебезгә кайтару өстендә эшлиләр. Шуңа сөенеп, музыканың кырларын үзләштерик.